kɔ kyene ya. Ɛ court kyerɛ sɛ maame agra daa ya wɔ wɔn ɔde na kɔ court abua no fɔ ɛde na kɔ tum mfie du no mu no wɔn atwa mfie edu nan fourteen years ɛde akyɛ no saa ama bra ama bɛba fɛ so ɔn yoo court no ma mo fa court no ma mbra fɛ so wɔn akyɛ no mfie edu nan free aka one year bi. wɔntwa wɔn yɛ bi nso so na wɔnkɔ bɛtena fie koraa firi wɔnkɔyɛ no deɛ ɔbɛyɛ bi wɔmbɛse no nkɔyɛ deɛ ɔbɛyɛ ɔmmɛdan baabi koraa nwene no ho ei ɛna mo ɛna mo a mohwɛ gye tv na ɛna wɔsi fam no ɛne facebook fo ɛnnu ɛbɛbɛ fie deɛ neɛ neɛ Sɛ wa yi. Wɔ fɛ yi.
Wa a wɔka bi a wanka ni yɛ ɔnya wo a. Wɔ fa nso ahwɛ a ɔbɛ ɔbɛ shock yɛ nyinaa o. Sɛ wɔ sɛ ɛ shock adi a shock no no. Wɔ bɛ sisa. Sɛ sɛ aa wanhwɛ yi a. Ei. Ɔbɛ shock obiara. Ba ba lawyer ba ɔbɛ.
Mante shock bebree sane sɛ mete court dan mu hɔ a na meretie appeal judgement no ɔfa me ma ɔmo deɛ mante shock mante shock koraa mante shock. Ɛnsɛ ɛyi wokɔ kɔɔto a ɛɛ deɛ na wode maa no ebi wɔ a ne yɛakata n'anim na ɛnɛ deɛ asɛ yɛyi n'anim na wa wa veil biara ni n'anim ɛna sɛ no ɔno nso ɛɛ ɔresɔ mu ɛna kɔɔto dan no foɔ nso wɔn sesɛ ɛna kɔɔto no nyina so meyɛ ntie hɔ no nyinaa prɛko.
Ɔfa, Ne nyinaa ɛne sɛ Mama Pat, wonim sɛ ɛyɛ July bosome ne da a ɛtɔ so mmiɛnsa, mfeɛ mpem mmienu ne aduonu num, July third, twenty twenty five, ɛna Circuit Court kɔɔ kyɛn, presided over by Her Hana, ɛyɛ Evelyn Asamoah, ɛsɛntɛnsee Mama Pat to fifteen years imprisonment in hard labour. Na ɔsɛntɛnsee no on two grounds. First count yɛ defrauding by false pretence, second yɛ defrauding by false pretence ɛna charlatanic advertisement a ɛno ɔfan nee no sɛ ɔntua sika. Na ɛno ɛna mama part no afua mmienu akyi pɛpɛɛpɛ ɔne na lawyer foɔ sɛ daabi. Court ne kwan a wɔfaa so ɛkaa sɛ ɔnopin ne defence after sɛ prosecution no ɛclose wɔn case no ɛno no na ɛnam mmra kwan so anaasɛ court no ɛtiiɛ. Ɛbio ɛɛ grounds number two ɔkyerɛɛ sɛ mfinhyia du num a court no de maa no na ano yɛ den dodo. Ɔbɛka sɛ, It was too harsh. The third one ne sɛ, ɔsɛ court no was biased towards ɔno ankasa ne na lɔyafo esiane sɛ ne evidence a na ɔda no adi akyerɛ court no sɛ edu baabi mpo a court no mmaa lɔyafoɔ no kwan ma wɔn nkasa na asɛ ɔteatea na lɔyafoɔ no asɛ ohunahuna na lɔyafoɔ no nti no ɛno ne nea ɔna ɔfrɛ no bias no ɛna ne na etwa toɔ koraa ne sɛ Mfinhyia mmaako mmaako du num no ano ɔden nti no kɔɔte no ntwa mu koraa, na ɔntwa mu nso a ɔnte so mfa mma no. Na ɛno na ɔdii kan filee appeal. Appeal no ɔbaeɛ no ɔfilee bail pending appeal ɛna court high court no ka kyerɛ no sɛ daabi saa bail no deɛ me ngrante nti court no refuseeɛ nti yɛstartee appeal no. Ɔfaa appeal wokɔ a yɛmfra adansefoɔ wɔ mu nti nea ɛsii wɔ Circuit Court no ara na ɔde nkrataa no nyinaa rebrɛ High Court no sɛ ɔnhwehwɛ mu na ɔno nso nhwɛ sɛ mfomsoɔ no a wɔabobɔ so mmaako mmaako nnan no, saa mfomsoɔ no, ɛyɛ ampa sɛ ɛsii a. Ah, appeal yɛmfrɛ adansefoɔ biaa ho.
Ɔfa mpakyɛ wada hɔ ma bra biom. Na mese sɛsi a na mete afiri hoo, saa appeal no yɛmfrɛ adansefoɔ bio.
Dabi ɔfa, yɛmfa adansefoɔ biom o. Nti nea esii yɛ wɔ circuit court no, yɛatwerɛ ne nyinaa agu nkrataa so. Saa nkrataa no na yɛ transmit fi circuit court na yɛde aba. Nti adansefoɔ no a yɛfrɛɛ wɔ circuit court ɛno ara, nkuro no a wɔn bɛbɔɔ yɛ cross examination ɛno ara pɛ. Yɛmfrɛ adansefoɔ foforɔ sɛ afei na yɛakɔ hu sɛ ɔfa Kwadwo nso yɛ danseni nti afei na yɛde no reba. Dabi. Ɛyɛ just exceptional circumstances bi pɛ na yɛbɛtumi aka sɛ ɛberɛ a circuit court reka asɛm no, na saa adanseɛ wei yɛnnyaaeɛ. Na yɛnim sɛ ɛwɔ hɔ, but na yɛnnyaaeɛ. Afei na yɛanya, na yɛsrɛ court no sɛ ɛbɛka yɛn adanseɛ ho a, ɛbɛboa yɛn papaapa. Ɛno koraa no, fa borɔfo kasa, yɛfrɛ no exceptional circumstances. Ɛna kɔɔt no bɛpɛmete bɛma kwan sɛ yɛmfa adanseɛ foforɔ mɛka ho. Ɛnyɛ saa deɛ a, fa wokɔ appeal a, ɛyɛ dada na Isreal Maame Nkwan dada no a wokɔbɔɔ wo nkuro wɔ circuit court frɛ adansefoɔ adduce evidence no. Saa nsɛm no, ɛno na yɛpagya. Ɛno koraa fa yɛmfa mma wo accused person anaasɛ complainant. Mmom kɔɔt no ara registrar no na ɛpagya saa nkrataa no so ano dɛkyɛdɛkyɛdɛkyɛdɛkyɛ. na ɔde abrɛ High Court anaasɛ Court of Appeal anaasɛ Supreme Court. Enti yɛfrɛ no transmission. Yɛ transmiti saa document no from the lower court no to the higher court. Na ɛno na ɛberɛ a asɛm no bɛpue mu wɔ High Court. Wɔn fi ase fa wei yɛ mpɛn bɛyɛ mmiɛnsa anaasɛ nnan a madi asɛm wei akyi aba amasaman. Na deɛ na ɛtwa toɔ koraa a yɛbaeɛ no yɛ twenty first January na kɔɔt no kaa sɛ ɔde asɛm no ahyɛ ne afa ɛberɛ a Ɔtɛmmuafoɔ Solomon Ɔpɔn Twum ɛnnɛ ɔredi ne judgement no. Ɔkyerɛɛ sɛ ɔredi kan afɛɛm ɔfa deɛ Circuit Court find Mama Pat guilty no nyinaa, kɔɔt no afɛɛmeeɛ.

Aane, court no proved beyond reasonable doubt, ɛno nti ɔ affirmeeɛ. Ne nyinaa ɔ affirmeeɛ. The only thing ɔfa asesa a ama fifteen years no asesa ne sɛ ɔfa court no nyansam no ɔse, Aane, nsɛm a yɛde too Mama part no nyinaa prosecution no yɛ adwuma no yie. kyerɛɛ sɛ aane, Bonaparte de sika bɛtenaa social media kaa sɛ ɔrebɛkyɛ sika a ɔse ɔhwɛɛ nkrate no bɛyɛ one billion, wankyerɛ sɛ ɛyɛ dollars anaasɛ ɛyɛ cedis. Ɛno nti nsɛm a ɔkaae na ɛmaa nkurɔfoɔ baa n'asɔre that very day. Court no kyerɛ sɛ, Na mmom fa wohwɛ sika a ɛde ma ma Paate kɔ afiase fifteen years no a, ɛyɛ one thousand Ghana cedis. Ah! Yɛ complainant no baako deɛ yɛ five hundred baako deɛ yɛ five hundred nti prison fifteen years ne sika ɛwɔ mu ankasa ɛyɛ thousand one thousand Ghana cedis ɛna ɛde mama part ɛkɔ afiase ɛna ɔtɛmuafoɔ no sɛ yɛnfa nto nsani ani sentencing no ɛhɔ pɛ ɛna ɔwɔ problem because of a ɔse sɛ obi akɔ wia sika ɔsaetii case bi ɛwɔ ɛyɛ high court ɛyɛ sansoma ɔse saa nipa wei kɔ wia sika aban sika a ɛyɛ one billion Ghana cedis ɔtɛmuafoɔ ne sɛntɛnsen dɛn time no ɔmaa no eight years obi nso kɔ wia fridge a yɛ kaa saa fridge ne bom no na it was about eight thousand Ghana cedis ɔno deɛ yɛ maa no twelve years ɔse mama part sika no ɔde to nsɛnniɛ ni a ɔbɛka sɛ Ɛsɛ sɛ yɛma judgement a ɛyɛ balanced. Nea ɔde n'asɛm kɔɔe no, ɛsɛ sɛ ɔnya mfasoɔ. Ɛna neɛ ɔno nso yɛretwe n'aso no nso, ɛsɛ sɛ asotweɛ no nso nya mfasoɔ. Na mmom ɔhuu no sɛ ano ɔden dodo, ano ɔhye. Ɛno nti, ɛfiri the very day a Mama Pat yɛ sɛntɛnsee no no, ɔredi kan hyɛ Mama Pat sɛ, saa one thousand a Yesusu sɛ ɔgye fii nkurɔfoɔ mmienu no hɔ no, ɔntua five five hundred Ghana five hundred Ghana mfa ama saa nnipa mmienu, obiara sika watua ama no. Afei kɔɔte no sɛ mfinhyia edu num no, kɔɔte no nso ansan ante nafua aduanan mmienu bi a wɔdaa mu no, kɔɔte no ante amfi mu. Ɛno nti, ɔhwɛ a, ɛyɛ minimum, ɔse kɔɔte no koraa nni minimum, na mmom ne nua ketewa no a ɔwɔ circuit court no kaa sɛ defrauding by false pretense, minimum, ɛyɛ ɛfiri five years to twenty five years ɔse saa count no minimum ɛnnim na mmom ɛfiri one day to twenty five years which is maximum ɛna ɔde ɔmaa ne fifteen years wɔ mu fifteen years no ɛfi that day no ɔno deɛ ɔsusu sɛ mama part sentence no ɛyɛ ampa na ano ɔhyɛ dodo na yɛ too hard ɛno nti ɔma no twelve calendar month ɔfa yɛka sɛ twelve calendar month a ɛyɛ solidly one year Yɛnte bi mfiri mu. Ɔn sɛ wokɔ prison a yɛse ɛɛ prisonfoɔ calendar no ɛɛ wɔn tete bi firi mu a nka obetwa eight months. One year biara nka obetwa eight months. Nti nka ɛnnɛ pɛpɛɛpɛ ɛyɛ eight months deɛ na nka mama pass ɔɔkɔ fie. Court calendar month pɛpɛɛpɛ. Ɛno akyi court no sɛ ɔntua two hundred pound n'akyi unit. Ɔpapa n'akyi unit baako biara no ɛyɛ twelve cedis. Nti otua two thousand four hundred. Otua wie a, wawie. Court no sɛ wantua saa two thousand four hundred no a, ɔbɛsan de afi ase bosome mmiɛnsa. Court no wiee no saa no, ɛna ɔse ɔrekɔsi Matthew twenty five, twenty six de ama Mama Pat. Na nea nti a ɔrekɔsi ne sɛ, ɔfa ma menhwɛ quotation no yie, Ei, ɛɛ. ɛ, na ɛ, judge no, wa, wa, wa, judge no, ɛ, ɔyɛ, so ɔsan yɛ sɔfoɔ ɔho.
Ɔfa nyɛ sɔfoɔ, ɔse ɔyɛ, ɔyɛ Romani mapa. Ɔyɛ Romani mapa, ɔsɛ ɔyɛ Romani mapa a wɔgye Yesu Kristo wu ne ne sɔreɛ nyinaa di. Enti sɛ obi bɛkɔ akɔtena baabi na waka nea ɛnnim sɛ ɔsɔfoɔ bi na ɛhyɛɛ nkɔm last year sɛ Mama party bɛpue no, wɔse saa nsɛm no wɔno wɔnnye nni. Ɛnyɛ ɔsɔfoɔ biara na ɛkaa biribi ma ɛbaa mu sɛdeɛ obi bɛkɔ akɔtena baabi aka. Ɛno nti ɔse sɛ yɛde wo kɔ, woyɛ bɔne ne yɛde wo kɔ panin anim a, ɔse ɛbɛyɛ yie a fa kyɛw na anim anim yɛ a na serɛ, ɛnyɛ saa na woanserɛ a ɔse yɛbɛkye wo, yɛde wo bɛma police, police nso de wo bɛkɔ court, court nso bɛtwe w'aso de wo akɔ prison. Na ɔka kyerɛ Mama Pat sɛ, anka nea ɛsii yei nyinaa wɔhwɛ na ɔtua saa sika yi de ma nnipa mmienu yi a, anka ɔfa yɛn no baabi adu. Quotation no yɛ Matthew 5, 25 to 26.

Ɔkɔɔto hema ama brako ampɔfo ama. Ɔba meda ase masom. Ɔfa nti deɛ na ɔtemmuafoɔ Solomon ɔfɔn tum ɛka nyinaa ne sɛ mama part Matthew five twenty five to twenty six anka sɛ mesi ya one thousand deɛ mama part wobɛtumi atua ma aboro so anka ɛhɔ a frɛfrɛ wɔn na tua saa sika yi anka yɛamfa wankɔma police ama police amfa wankɔ court ama court nso antie w'asɛm antwe w'aso ama wankɔdi fifteen years wɔ afiase, na mmom nea ɔka nyinaa ne sɛ Mama Pat wate so de ama no twelve calendar months pɛpɛɛpɛ. Ontwa. Otwa wie a, ontua thousand no mfa mma nnipa mmienu no a wɔbɔɔ ne kwaadu no, na afei ontua two thousand four hundred. Ɔkɔtɛmmuafo no wiei no, ɔse. December bosome no ɔteeɛ last year yɛkɔdi Buronya ɛna ɔtee sɛ asɔfoɔ bi hyɛ nkɔm ɛkeka sɛ ɛɛ mama part nyame ayi akyerɛ wɔn sɛ ɛɛ ɛyɛ dɛn yɛ ɔbɛpie ɔse ɔka kyerɛ asɔfoɔ ne sɛ mo obi angye ne fans mfa o asɔfoɔ biara nye fans bi amfa na nyame anka biribi ankyerɛ sɔfoɔ biara wɔse wɔn no nyame anka nkyerɛ ne sɛ ɔnyae mama part Ɛna ɔsɔfoɔ biara nso ampirikyi me sɛ ɔnyae Mama Pat. Enti ɔmpɛ sɛ ɔsɔfoɔ biara bɛkɔ akɔgyina baabi ahyɛ nkɔm sɛ, Ɛnɛ sɛ mekae sɛ Mama Pat, yɛbɛgyae no. Wɔse ɔno, ɔyɛ Romani mapa. Enti sɔfoɔ bi a ɔbɛyɛ, Ɛɛ na me na mehyɛɛ nkɔm kae sɛ Mama Pat, yɛbɛgyae no. Ɔse ɛyɛ atorɔ. Ɔse sɔfoɔ biara, ɛyɛ torɔ. Woka saa a, woyɛ ɔtorofoɔ. Ɛɛ, Nyame nkaa hwee. Na mmom, deɛ wɔsrɛ asɔfoɔ ne sɛ, Adwuma no a wɔyɛ no, wɔnnyae sɛ yɛde asɛm ba court a na ɔno nso ka ho asɛm wɔ ne pulpit so. Ɛna Nyame ayi akyerɛ me sɛ yɛbɛgyae o, ɛna Nyame ayɛ akyerɛ me sɛ sei. Wɔse saa adeɛ no a wɔyɛ no, ɛmmoa ma Atemmu Agya no nkɔ yie. Ɛsiane sɛ ɛkɔ sɛ ɔsɔfoɔ aka ho asɛm ara, ɛna Nyame ayi akyerɛ me, Nyame akyerɛ me. Afei ɛkɔdu court dɛm na yɛ convict onipa no, twe no aso pɛ a, afei na ɛkɔ akɔyɛ sɛ sɔfoɔ no adi atorɔ, anaa sɛ yɛbɛka sɛ, Oo, ɛna ɔtɛmmuafoɔ no koraa ɔtena asem, ɛna wakɔgye biribi. Ɔse, Biribiara saa ɛnni hɔ. Wɔnyae. Ɛno akyi ɛna ɔse. Ɔsrɛ nsɛmtwerɛfoɔ, Adwuma no a yɛyɛ no, wɔne yɛn ara na ɛyɛ adwuma no, yɛamma ha ammɛbɔ dawuro amma obi antie bi a, ɛno deɛ, ɛntumi ɛnsi ɛnkɔ abɔnten ma obi ante. Na mmom, sɛdeɛ ɛnsii wɔ ne kɔɔte dan mu hɔ na nkurɔfoɔ bi kɔka ho asɛm no, ɔsrɛ, ɔsrɛ pa ara. Yɛnhwɛ yie. na obiara nyɛ sɛdeɛ sɛ na ɛfata nti ɔfa mama pa agya ɛbo agya ɛbo yɛte titiri mu deɛ a so far aka bosome mako mako nnan sane sɛ wɔatwa ɛyɛ bosome no nwɔtwe. Ah yɛsan bɛte wei no afiri 12 no mu.
Yɛte ae ɔfa yɛte nwɔtwe no de afi 12 no mu deɛ a na ɛsɛ ɔfa deɛ aka no ɛɛ mfa ne sɛ ɛɛ bosome bɛɛ nnan na aka ma m'apaata ɔɔkɔ. Na ɔsɛ na me kunu Asiama. Anɔpɛ yi wohwɛ sɛdeɛ me bɛ dui na Asiama te kɔɔte dɛm ɔno na wohu sɛ wahyɛ black coloured kakra ma m'apaata deɛ ne uniform aa ɛne white and black na wɔde ba ɔte kɔɔte dɛm ɛnɛ ɔfa at a point na maame no resu. Yoo ama adwuma adwuma adwuma adwuma adwuma adwuma. Dase Quartehema ama brako ampɔfo obi da begu face book ɔse eh, ɔnya court case ɔbɛfa ama ma aba aba bɛyɛ lawyer ɛde ama eti sɛ wa mede ɛkɔ kɔ nyinaa no mm. menim sɛ one year no mema bua kɔ akɔsi ɛnɛ dɛ ti sɛ ɛnɛ yɛ fifth ɔho eti menim sɛ wɔbɛ fie fifth eh, February 2027 ah ɔka sɛ ɛde wa nna ka ho nnɛ ɛɛ sɛ dabi deɛ watwa ne nyinaa yɛte afirim ɛna sɛ asan